Helo! Hi! Croeso yn ôl i sianel YouTube Label Deg. Felly, da ni gyd efo'n gilydd eto hen yma, oherwydd o'n i'n meddwl sef o'n neis i ni wneud sialens arall. Beth am i ni wneud y uh, sialens sy'n mynd rownd TikTok ar y foment, y sialens emoji? O oh, ie, yeah, fi wedi gweld hwnna, ond beth am i ni ddewis emoji sy'n gilydd?

So Sialens eisiau, di hwn, ia.
so, eisiau, dwi wedi dewis tri emoji, sef y teigr.
Okay. Ceirios.
Iawn. Ac yr enfus. Yeah!
So mae yna bob un lliw yn mynd i cael ei ddefnyddio. Wyt ti'n hapus efo heina? Fe drai gymryd un i ffwr os ti isio.
Na. Na, o'n i'n meddwl bai. Hwn, rhywsut, na i wneud o. E. Da iawn.
OK, so, Cadi. Hmm. Beth am i ti cael y coron? O ia, OK.

Oh gosh! Um, oh, be, fi'n credu, bydd rhaid i fi gael llun o'r octopus lan ar ffôn fi. Fel yeah. rhyw fath o... Dwi'n meddwl bod yn y byd ei fi, dwi'n dwi, dwi gwybod ei fi'n quite dda, so dwi'n angen y llun. so eisiau, ti'n cofio, mae gen ti'r llew, ceirios, yeah. A yr Envix. Okay, okay.
Um, yeah, okay. A na jyst dangos i chi beth i fi am Xiaomi. Fi'n rhoi e, fi'n rhoi e fan hyn, jyst so bod fi'n gallu defnyddio fe fel rhyw fath o reference. Doliau.
Ie, yeah. yeah, mae dyfu emojis lan ar... O, oh, mae eisiau fi gael brwch teneuach na hwnna. I gael precision. Hello. Right. O, ydyn ni'n cael stop... Watch. O, hefyd, ie, yeah, dyna beth o'n i jyst yn mynd i ddeud. Um, fel rheol i'r sialens yma, yn y sialens diwetha, gallwn ni 3 munud yn dod. Ie.
Ond, oherwydd bod hwn bach fwy technegol, gofyn am fwy o, o, o, o, o greadigrwydd fel tai. Yeah. Da ni'n cael 5 munud ar y cloc. Iawn, yeah, oce.
Okay. Oce, okay, yda ni'n barod? Fi'n meddwl.
Yda ni'n barod ferched? Barod!
Barod! okay, so mae'r 5 munud yn dechrau mewn 3,

Waw, Eisha, ti'n edrych yn dda yn barod.
Waw! Ddim yn deg. Pan bo... Oh. Sa'n dda yn celf chwaith, so dim yn help. Dwi ddim yn da yn celf, do. Fysa'n lyfio i fod yn da yn celf. A, a fi. Mae just, mae gen i'r fel syniadau, ond i actually wneud y syniadau sy'n galed i fi.
Mae cael hwn off mi fod yn anodd. Uh -huh.
O'n i'n mynd i roi um, eyeliner ar drwy'n fi. ond dwi'n meddwl bydd eyeshadow yn siarad. Be di hwnna ta? Paint ta? Ie, yeah, paint. Oh, wow.

Na, i fod yn deg, ti'n mynd i wneud look gall fel yeah. rhywun actually gwisgo allan. Ie, so dwi'n dwi'n mynd i am day to day glam, ti'n bo? Ie. Ond just ychwanegu'r dagre ar, ar gwefus coch a gobeithio bydd o'n edrych yn oce. Okay.

Mae dy amser? O, oh, oh my gosh, chwech munud. Stop. Oh!
O'n i'n meddwl bod yn mam bach yn hir. O'n i'n bach fel, fi wedi gorffen.
Pam bod i'n mor ofnadwy o'r challenges ma? Chwech Na, ddim.
Chwech munud, a ni dal, wel, fi dal fflu wneud e. Chi wedi gwneud job yn rili dda. Dim rili. Cyn fi, mae'n fi yn ofn. I fod yn deg, Cad, na, Cad, come on hon. Ges di emojis reit anodd. Yeah!
Dyma di'n deg. O, edrych ar y Ffwrdd daglen yna. glas. Eisha, mae rhaid, mae rhaid ni dynnu sylw at Eisha am funud fach fan hyn. Eisiau. Yn anhygoel. Da iawn, Berched. Da ni wedi gwneud yn rili... Da iawn, guys.
Reit anodd, swn i'n dweud. Yeah. Mae hwn yn rili anodd. Do.
Beth am ni ofn i'r gwylwyr um, i adael sylwadau a gweud pa um, edrychiad oedd yr un gorau? Dyna ni. Diolch, diolch am join fi am y sialens, ferched. Na i weld chi wrth nesaf mynd arall. Yeah. Dyna. Dyna.